Daniel, ninsabu hawnhekk fi Triq is-Sur. Triq is-Sur.
Eh, Triq is-Sur. Sur Sur Joe, Sur
Jista' jkun li ħanet taqgħu ma' Sur Joe, imma Sur għax hawn is-Sur. Ma nafx san saqsu li l xin għandi dubji kbar, jena għedek truq s-sur ġodi, fim? Sur. Ma kjo għataw.
Imma u s-sur.
Imma s-sur ġodi. Ejja, ximkilli law. Ġmil ta' ġurnata ħarġet inna, għasista nemmen illi mux xita. Taħbita soda, sa. Għandu di. Ħubda. Eh. Kif aħna? Eh, aħna rajt biex nkunu ċerti ma minnet nitkelmu. Ma ġewwa bela mill-isla. U inti kellek x'taqsam ma bastiment, ma model ta' bastiment? Jiena iva għandi x'naqsam mal-baħar u mal-istorja tal-Isla. Mela. Kollha xi mħawwar flimkien. Għalik, kif inti?
Tajjeb, grazzi.
Tajjeb. Illum ħa nagħmlu dawra żgħira ma tista' tgħid ma' xatt tal-Isla, ma ma' dawra tal-Isla minn għajnejk imma, mill-point of view tiegħek. Għajnejk blu, eh, bħal baħar ukoll. Ġo, inti l-isla twilet Jiena tgħammidt l-Isla wkoll, jiġifieri noqgħod l-Isla u nispera li l-aħħar kapitlu jkun hawn hekk ukoll. Jkun baqalu, eh, dak nispera. Nsaqsik mistoqsija kbira, xi tfisser l-Isla għalik? L-Alfa u l-Omega. Kollox.
Kollox.
L-Isla, l-baħar, il-bastiment, il-familja. Jiġifieri minn xkun di saret xi ħaġa, jiġifieri L-aktar mod naturali, din hija belt tal-baħar, ħafna nies mill-isla kienu baħħara, imdawrin bl-industrija tal-baħar, u nistgħu ngħidu li l-rivoluzzjoni industrijali bdiet minn wara warajna minn fuq is-sur fejn se mmorru aktar tard, jiġifieri ma nispjegaw aktar il-qudiem. Mela lil x'morru fl-ewwel post, l-ewwel post vera għandek il-bot, eh għalih. Iva.
Jaf kemm għandu sejrin.
Issa nistennew tal-linja. Morru il-Gardjon. Vera għandek il-bot, eh? Naħseb hawnhekk jekk issemmi li jisla, in-nies il-Guardiola l ma tiġihom moħħom. Fil-fatt eh, fit-tarf tal-ġnien hemm eh, il-famuża Guardiola hija eh, il-post fejn kienu jagħmlu l-għassa. U saret il-ikona nazzjonali. Ġifieri tara Guardiola tal-isla hija waħda mill-isbaħ li għandna f'Malta għax hemm ħafna Guardioli imma din hija partikolari. Fil-fatt biex ma tinqeridx fil-gwerra dik kienu żarmaw ġebla ġebla. Kienu nnamaraw il-ġebel biex fil-gwerra ma tintraċ u ma kienu rriġu ibnew kollox. Imma kieku ma neħewix kienet tintlaqat? Naħseb iwa ta' 99% għalla vajja l-istorja ma tax timbena fuq suppożizzjonijiet. Fil-fatt ħaġa interessanti. Ġifieri niżlu bombila u żgur.
L-isla kienet, eżatt, relattivament, l-isla kienet waħda mill-iktar postijiet Fil-fatt meta Churchill ġie jżur l-isla u ritratti ta' Abertabel, qal speċi kull ma baqa' l-isla huwa emer xell. Dak preċiżi kelmiet li kien qal. Jiena ukoll interessanti illi jekk inħarsu warajna minn hawnhekk hawn il-knisja ta' San Filippu. Mbagħad hemm tal-Vitorja u mbagħad hemm ta' Bormla n-naħħa l-oħra. Issa l-Ġermaniżi kienu jiġu jattakkaw bl-ajru. Kienu ingħataw instructions dawk illi il-Knisja ta' San Filippu li meta tkun ġej bl-aeroplane tara rota ħamra minn fuq jisar roundabouts li għat jamlu xi kultant. U nħal oħra ta' bormla biex dawk jek jista' jkun ma jaqtuhomx. Biex u kien bearing għal pilots biex iduru magħhom. Għax hemmhekk hemm il-dockyard. Hu kien marker iktar minn. Kien marker tagħna u ta' Bormla fil-fatt ta' San Filippu, ma tantx intlaqtet, u ta' Bormla ma tlaqtitx. Hawnhekk inħobbu kemm fis-sajf, kważi kważi ngħid iktar fix-xitwa. Għaliex? Għax fix-xitwa tara, tifhimni, speċi il-baħar, in-natura hekk fl-eqqel tagħha. U għalija xitwa jina xitwi, jekk nħobb xitwa mis-sajf. Għalik kelma għarfin bih kollox minn ħobb ħaġa minn idu oħra. Fil-fatta għek joġobni u kollox, inti meta eżempju jina nħobb ħafna l-istoria tal-Islam. U meta tiġi għawek, jisa qed iddaħħal kollox f'kuntest. Għax inti ma tistax iddaħħal l-Isla biss. Għandek il-Birgu, għandek il-Belt, għandek il-Marsa, għandek kolli. Ġifieri hawnhekk inti għandek kollox f'kuntest. Ġifieri hawn mhux waħ, mhux kollox waħdu hawn. In-naħa l-oħra mhux kollox waħdu. L-ispirazzjoni mill-kitba tiegħek jista' jkun li ġiet minn hawn ukoll?
Kollox jista', di parti minnha. Il-karrakka żgur. Il-karrakka. Il-karrakka,
jien kont naħdem il-Mużew Marittimu. Eh, kont taħdem. Eh, u kont executive keeper of models, kont għost il-modelli. Fil-fatt il-karraka kienet Miss Order of St. John. Ġviri, kienet l-aktar bastiment. Ehm, Biex jiftaħar bih. Eh, Prestiġjuż, dak li bl-Inglis jgħidu l-flagship. Ehm, di model tagħha ma jeżistix, jew jeżisti, imma mhux maħdu mod akademiku. Ah. Fil-fatt, ehm, aħna minn ħafna riċerka l-mużew, Eh, minn stabet ta' pizzerija f'mużew barrani tal-Karrakka, impitra b'mod naiv, imma int għandek il-basics tad-design qiegħed hemmhekk. Allora, dina meta mbniet dal-modell, ħadna ħafna informazzjoni minn sorsi differenti. Għana bat inti taqqat kollox daqqa, eżempju, il-bozi għati diskrizzju, ġakomu bozi kien għat mill-istudjuzi eh, u storiċi tal.
Ifimni għax.
Ejja għax qed jafa Tletin sekonda. Tibda minn issa.
Mela, u da fost id-deskrizzjoni jagħti li l-arblu tagħha tant kien kbir illi trid xi għaxra minn nies jew ma nafx kemm biex idoru mal-arblu. Għax għamilt jiena biex inkun eżatt. Sibt Dal-kwantità ta' nies qed nilgħu jagħmlu ċirkonferenza u nirreġistrejtha fl-iskala li rridu. Iswar sinonimi ma' l-Isla, hux hekk? Eżatt, l-Isla lagħbet parti importanti fl-assedju u dik triq jgħidilha Triq is-Swar ovvjament għax hawn ħafna il-bażiku tas-swar qiegħda din naħħa. Issa illum is-swar inbidlu ħafna, il għaliex fi żmien il-Kavalieri kienu mod ieħor u peress li l-Ingliżi ħadu dil-biċċa kollha taħt idejhom, riedu jwaqqgħu s-swar, parti minnhom, u jagħmluhom dritti. biex jakkomodaw il-baċiri. Ġifieri llum l-outline ta' niswa huwa totalment differenti. Ok. Ġej bid-dajsa jien. Insomma, tant ġejjin qed wieqfin qegħdin ma qed waħlu l-isterju ġbin.
Kif konna qegħdin ngħidu matul iż-żminijiet insar ħafna alterazzjonijiet Nieħdu eżempju din mina hawnhekk, jekk qed taraw qiegħda simetrika, is hawnhekk waqfet. Jiġifieri xi tfisser dak illi il-ħajt tresa inħata lil hawnhekk. Xi darba kien hawn mina imma bnew eh, biċċa minna. Eh, eżatt.
L-erien u l-leġġendi flis, tgħidilna naqra ġew. All right, hawnhekk qegħdin ħdej l-art tas-sirena u fuq hemm Cave tar li baqa' mill-Villa tal-Gran Mastru. Tas-Serena jidinna nara. Tas-Serena hija leġġenda, biex ikunu ċari, dinha mhix verità, hija leġġenda. Immaġina ħafna snin ilu, qabel ma ġew għal ma ġew l-ordni f'Mirisla, la kien hawn breakwater, ma kien hawn xejn. Kien hawn maltempata kbira, U jingħad li kien hemm serena qedthom barra l-port u tant kien qawwi l-baħar li kaxkara fil-għar hawnhekk. Mill-belt ngħidlek kienet is-sirena jien. Jista' jkun ukoll hu. Ħadha l-hawn.
U l-art u ta' fuqna? Ta' fuqna kif għedtlek l-ewwel hija parti mill-villa tal-Gran Mastru li kien baqa' minnha. Bil-veduta?
Eżatt.
Fil-fatt kien għażel hawnhekk il-Gran Mastru biex meta jkun hemm l-inkwiet il-Birgu. Isib ruħu malajr birgu minn hawn qed jara kollox u għall-loġistika. Għall-loġistika. Anke jekk jgħajja tisimgħuh minn hemmhekk. Speċjalment fl-ikwit dik iż-żmien. U ħa nsaqsuk il-mistoqsija li kulħadd isib ftit diffiċli. Li kieku ġo inti ma kontx mill-Iżla, minn fejn kont tkun?
Jiena l-birgu nħobbu wkoll ta' ġifieri, imma biex noħroġ minn hawnhekk kieku nagħżel Marsaxlokk. Marsaxlokk hija fishing village. Jaffaxxinani l-ambjent tagħha. Ovvjament daqsxejn iktar lura fil-bot kien iktar remot, kien iktar romantiku nazzarda ngħid. U dawk il-ħafna dajjes lejn xulxin, ikkuluriti. Għandek l-istorja ta' dajjes hemmhekk għax tara t-tradizzjonijiet għadhom miżmumin. U dik anke bħala kuluri, ngħid għal Osiris. Mid-dajjes, għamenni għalik ukoll. Ġo, mela minn hawnhekk aħna l-ġimgħa d-dieħla għal Marsaxlokk insellmulkom mill-Isla.